Moien alleguer, ech liesen iech elo eng Geschicht vun engem Nilpäerd. Dat Ganzt heescht Eng Taass fir d'Nefertiti Nilpäerd. Wéi de Wecker am Gaang war ze rabbelen, huet d'Nefertiti Nilpäerd hiert riets Guckelchen opgemaach an erausgekuckt. Et wäert dobaussen dach net schonn hell sinn. Ech hu mech net geiirt, huet de Wecker gejaut. Et ass Zäit, Zäit opzestoen! Jo, et ass gutt, huet Nefertiti Nilpferd gesot a seng Been aus dem Bett hänke gelooss. Gëschter war ech erkaalt, huet de Wecker geruff. Dofir hunn ech an der Nuet um zwou Auer geschellt. Nëmmen dofir. Ech war krank. Mä et ass jo gutt, sot Nefertiti Nilpferd nach eng Kéier an huet gegaapst. Dunn ass si an hir Schlappe gesprongen an de ganzen hëlzene Buedem huet geziddert. Hoppla! huet de Wecker gejellt. Gudde Moien! Ma bass de da bal roueg, ech si jo scho waakreg, huet Nefertiti Nilpferd geknoutert an ass an d'Buedzëmmer gelaf. An der Bidde stoung d'Waasser nach vu gëschter. Si huet ee Fouss dra gezappt, et war guer net kal. Dunn huet si Jippi! gejaut an ass an d'Bidde gesprongen. Am selwechten Ament war d'ganz Buedzëmmer iwwerschwemmt. Dräi Stonnen drop huet si sech esou richteg propper gefillt. Si ass op d'Wo geklommen an huet laanscht d'Duch, dat si ëm de Bauch gewéckelt hat, erofgekuckt. Den Zär huet kuerz geziddert an ass bei 4.000 Kilo stoe bliwwen. Oh mei, ech si schonn erëm méi déck ginn, sot d'Nefertiti. Nilpferd goung an d'Schlofkummer, huet eng Klunner Bananne vum Regal geholl an déi op een Zock verbotzt. Et ass emol nach net Mëtteg, sot de Wecker, an du ëss wéi en Hippo.

Dunn ass dee bei säi Chef gelaf an huet gejaut, Ech hunn en Nilpäerd gesinn! Sou war dat. Ha, du kanns vill erzielen, wann den Dag laang ass! sot de Wecker. Ach, ech hunn Duuscht! sot Nefertiti Nilpäerd. Ha, ech huelen un, elo ginn erëm ning Liter Jus erageschott! sot de Wecker. Nefertiti Nilpäerd huet d'Ae verdréint an ass an d'Kiche getrëppelt. Do huet si tëscht all den alen Zeitungen no enger Taass gesicht. Si huet gär gelies a konnt sech vun deem, wat si gelies hat, nëmme schwéier trennen. Dowéinst huet hir Kiche wéi en Zeitungsbuttik ausgesinn. Jiddefalls huet d'Nefertiti Nilpferd keng Taass fonnt. Dofir huet si déi néng Fläsche Jus an e Plastikseemer geschott an dee schwuppsdeg eidel gedronk. Duerno huet si hire grousse giele mat Blummen dekoréierten Hutt opgesat, huet de Gummi ënnert de Kënn flutsche gelooss, djung! a goung d'Trap erof. Wéi si op den éischte Stack koum, huet d'Karin Känguru d'Dier opgerannt a gejaut, Muss du ëmmer esou trampelen? Mir liewen dach hei net am Bësch! Ech ginn op d'Zéiwe spëtzen, sot Nefertiti Nilpäerd, d'Trap ass al, dofir jiips de sou. All Dag dat selwecht! huet d'Karin Känguru gezicht an hir Mondwénkele bis ënnert de Kënn gezunn. Wat fir eng Meckertatta! duecht d'Nefertiti. Nilpäerd huet sech op d'Glenn agesat an ass bis op den ënneschte Stack erofgerutscht. Dobaussen hunn d'Autoe rumouert, aus engem Bus sinn zwou Damme geklommen an hu Chrëschtlidder gesongen, obwuel et Summer war. Op den Dännen, déi ronderëm de Park stoungen, si Paviane mat Irokeesecoiffure geklunscht an hu mat Nëss op de Bréifdréier geschoss. Et war wonnerschéin, fir duerch d'Stad ze spadséieren, huet d'Nefertiti Nilpäerd fonnt. Leider war den Trëttoir e bësse schmuel. Déi, déi dem Nefertiti Nilpäerd entgéint koumen, hu missen op d'Strooss auswäichen an hunn en dommt Gesiit gemaach. Deet mer leed, sot Nefertiti Nilpferd, mee den Trottoir ass ze schmuel. Dräi Schlaangen sinn an eng Hausentrée gekroch, hu sech riicht wéi eng Käerz dohi gestallt a sech dënn gemaach. En eeleren Här ass an de Kulang gefall an huet geruff, Wéi wär et, wann der géift op der Strooss goen, he Nilpferd? Ma dat ass nawell eng gutt Iddi, duecht Nefertiti Nilpferd, op der Strooss hënneren ech kee Foussgänger. Si huet een Ablack gewaart, bis d'Spannen hir Netzer, déi tëscht de Parkaueren houngen, erageholl haten an ass op d'Strooss stolzéiert. Well Nefertiti-Nilpäerd kee Réckspigel hat, huet si net gemierkt, datt scho bal honnert Autoen hannert hir gefuer sinn an net iwwerhuele konnten. D'Chauffeuren hu getut, Ëëëë. Bis se d'Hand iwwerhaapt net méi vun der Trud erofgeholl hunn, just heiansdo kuerz, wann hinnen den Aarm wéi gedoen huet. Et war esou e Kaméidi, datt vill Leit sech d'Oueren zougehal hunn. Do huet deen éischte Chauffer seng Fënster erofgekuerbelt a geruff, Madame, geet dat vläit och e bësse méi séier? D'Nefertiti Nilpäerd huet sech ëmgekuckt an hannert sech eng Autosschlaang gesinn, esou laang, wéi si nach ni eng Autosschlaang gesinn hat. Mengt Dir mech? huet si gefrot. Jo, sot de Chauffeur, hei an der Stad däerf ee mat 50 fueren. Ech kann awer nëmmen 48, an och dat nëmme wann ech ganz séier lafen, huet Nefertiti Nilpferd geäntwert. 48 Kilometer an der Stonn, dat wär schonn eng kleng Hëllef, sot de Chauffeur. A well hien esou léif gelaach huet, ass Nefertiti Nilpferd lassgeditzt. Si hat nawell laang kee Moiesport méi gemaach a war zimmlech séier ausser Otem. Mee glécklecherweis war et net wäit bis op déi grouss Moartplaz. Si ass vun der Strooss gesprongen an d'Autoe si laanscht si gejauft. Dunn ass d'Nefertiti Nilpäerd an d'Foussgängerzon gewackelt an direkt virum italienesche Glacebuttik um éischten Eck stoe bliwwen.

270 Bulle fir d'Madame! huet hie frëndlech geruff an eng riseg Waffel, eng sougenannten Elefantewaffel, op d'Théik gestallt, huet an all Aarm e Glaceläffel geholl an ugefaangen, sech wéi e Millerad ze dréinen. Dobäi huet hien haart gezielt, Een, zwee, dräi, véier! Bei 270 huet en eng kuerz Paus gemaach, an d'Elefantewaffel eragekuckt a gesot, Well Dir et sidd! Dunn huet hien nach 8 Bulle gratis dobäi geschummt. Oh merci, sot d'Nefertiti Nilpferd, huet bezuelt an d'Glace op der Plaz komplett ewech geleckt. Oh du kanns awer séier Glace iessen, sot e klenge Jong, deen nieft hir stung. Jo, huet d'Nefertiti Nilpferd houfreg geäntwert. Dunn ass si weider gewänzelt. Op engem Duch souz eng Fra mat enger Kréi op der Schëller an huet glënnereg Ouerréng verkaf. E bësse méi wäit huet en Trapp faul Déieren op der Gittar gespillt. Awer si hunn nëmmen all fënnef Minutten een Toun gespillt an Nefertiti Nilpferd hätt néng Deeg misse stoe bleiwen, fir dat ganzt Lidd ze héieren. Dofir ass si nom zweeten Toun weider gejabelt. Huet nach kuerz engem Lama nogekuckt, dat faarwegt Kräid an de Mond geholl, geknat an duerno déi schéinste Biller op de Buedem gespaut huet an ass beim Tasebuttek ukomm. Iwwer der Dier houng e verbéitend Schëld, op deem stung, Guy Grëff, Tasen an allen Téin. An d'Vitrinnen op all Säit vun der Dier ware wierklech och voll mat Hasen. Verschiddener haten d'Form vun Déieren, eng Kaz war derbäi an en Iesel, awer kee Nilpäerd. D'Nefertiti ass eran an de Buttek gaangen. Si war scho méi dacks hei gewiescht, ëmmer dann, wa si hir Taz net fonnt huet. Awer dës Kéier war eppes anescht wéi soss. D'Schell vun der Dier huet net opgehale mat rabbelen, och wéi d'Nefertiti schonn am Buttek stoung. An och d'Dier selwer ass net hannescht an d'Schlass gefall, mee ass esou ze soen nieft dem Nefertiti gaangen. Eréischt wéi den Här Guy Grëff, e klengen, décke Mann mat enger Glatz, aus den hënneschten Zëmmeren an de Buttek koum, d'Hänn iwwer de Kapp zesummegeschloen a geruff huet, Meng Dier! Meng Dier! Eréischt do huet d'Nefertiti Nilpert gemierkt, Datt déi ganz Rumm mat der Dier ëm hire Kierper houng an tëscht der Vitrinn just nach e grousst Lach war. Oh, sot d'Nefertiti Nilpferd, dat do war awer net express an ass nach e puer Schrétt an de Buttik eragaangen. Oppassen! Oppassen! huet de Guy Grëff geruff a mat den Äerm gewéitscht, wéi wann et Äscht wären, déi wéilten hir Äppel lassginn. Oppassen? Op wat? huet Nefertiti gefrot a sech ëmgedréint, fir ze kucken, wat de Verkeefer mengt. Dobäi huet si mat hirem Hënner e Regal voll mat Tasen ëmgehäit. Wat fir e Kaméidi! Fir d'éischt huet d'Regal nëmme gewackelt an eng hallef Dosen Tase sinn op de Buedem gebonzelt. Dunn ass d'Regal no hannen op en anert Regal gefall an dat erëm op nach en anert, dat op d'Théik geknätscht ass. D'Schierbele sinn duerch de ganze Buttik geflunn an de Guy Grëff huet sech hannert engem Stull verstoppt. Dem Nefertiti Nilpferd huet et leed gedoen, datt si dem Tase Monni esou vill Krämpes bereet huet. Si huet verleeë gelaacht a geruff, Ho, wat wäert dir haut e Gléck hu mat esou vill Schierbelen! De Guy Grëff huet hannert dem Stull ervir gebiischt a gepëstert, Net bougéieren, net d'Been, op kee Fall d'Bee beweegen! Nefertiti Nilpferd huet net verstanen, wat e wollt, duecht, Ma et gëtt dach haut kee Reen, d'Sonn laacht, wat verzielt deen dann do? Si huet sech ëmgedréint, fir aus der Fënster ze kucken, an ass dobäi widert eng grouss Taseskulptur gestouss, déi op der anerer Säit vum Regal stoung. Et huet keng zéng Sekonne gedauert, an de ganze Buttek war Huddellerfatz. A ween huet dann déi wackeleg Stellagen zesummegebastelt? Also dee Schräiner géif ech net méi engagéieren, sot d'Nefertiti Nilpferd. Op eemol huet si eng kleng Tas op engem Regal hannert der Théik gesinn a gesot, Oh, ma déi ass awer schéin, déi hätt ech gär! Si wollt op d'Taass duergoen, mee do ass de Guy Grëff virun d'Regal gesprongen, wéi wann e Skorpioun e gestach hätt, an huet gejaut, Neen, neen, stoe bleiwen! Ech schenken Äech déi Taass! Hien huet se séier vum Regal gepléckt an hir se an den Aarm gedréckt. Bon, dat ass awer gentil vun Iech, sot d'Nefertiti Nilpäerd. Wann ech glift, wann ech glift! huet de Guy Grëff geruff. D'Nefertiti Nilpäerd ëmgedréint an se duerch d'Lach vun der Dier gedréckt. D'Rumm vun der Dier ass genee do hänke bliwwen, wou se virdru war, just ëmgedréint. De Guy Grëff huet op sengem Kapp no den Hoer gesicht, déi hie sech aus lauter Verzweiflung wollt ausrappen, mee en huet keng fonnt, en hat jo eng Glatz. D'Nefertiti-Nilpäerd awer ass gemittlech heem spadséiert an huet zefridde gepaff. An enger Butteksfënster loungen T-Shirten, déi d'Ava Alligator entworf hat. Si ware liicht um klenge Stoff-Alligator z'erkennen, deen op der Héicht vun der Broscht opgebitzt war. D'Nefertiti Nilpferd huet een Ament iwwerluecht, ob si net och esou eng Kollektioun erfanne sollt. Hitt vläit. Da géif si e klengt Nilpäerd drop bitzen. Mee si war besser am Iessen wéi am Bitzen an dofir huet si 40 Grompere Kichelcher an enger Imbissbud kaf, de Mond opgemaach, all d'Grompere Kichelcher mateneen eragestach a se ofgeschléckt, ouni ze knaen. Boah, wat waren déi gutt! Dee klenge Jong, dee virdru beim Glacebuttik gewaart hat, ass op eemol nieft hir opgedaucht a sot, Ah, de Mo huet keng Zänn. Wann s du däin Iessen net richteg knass, da kriss du de Bauch wéi. Ah, du hues nawell Recht, huet Nefertiti Nilpferd geäntwert, huet nach eng Kéier 40 krompere Kichelcher kaf, dem Jong een offréiert an déi aner uerdentlech geknat, ier se se ofgeschléckt huet. An dunn ass si schëtzeg heemgelaf. Du waars awer laang fort, sot de Wecker. Ech hu scho geduecht, et wär der eppes passéiert. D'Nefertiti Nilpäerd huet den Hutt ausgedoen, sech Jus an déi schéin nei Taass geschott, sech bei de Wecker gesat an him verzielt, wat si haut esou alles erlieft hat. Dobäi huet si mat groussem Genoss kleng Schlippecher gedronk A si ass sech virkomm, wéi wa si nach ni an hirem Liewen esou e gudde Jus gedronk gehat hätt. Dat war d'Geschicht vum Nefertiti Nilpferd. Bis déi Deeg, ciao!